Bagosima nswe mbuya mono sana ase okera chingaki chiaino gocha Agamo Kwa Times. Botambe ngobatebie nde ng'a nchiki nde ase baka ndiye oyomanyete. Negete Nairobi iga iga ng'a riga oyomanyete Doctor Joseph Irundu mbuya mono sana omweshimiwa ase okera chingaki chiago gocha mo Kwa Times. Asanti thank you thank you.
Botambe botambe ekere ngokorigia you accept to come on board. Yes. That humility is on another level tiga Nyasaye agosesenie. Asanti asanti bro thank you so much eh omanyete mbuya go support also

Ase okoigwa omonto agotera nabo enga kwarosirie ogotera, kwaigwa omonto nare ogotera ogotera kwao gese mpaka orase ororo ora ee orategerera naende gose mbanto mbuya bagochongeria ogotera okwo but nariereiri Linda mwana inche ideology yaye na ideology eye tobwateti buna abanto tore Jubilee neyemo Neyemo. naende ekero ogotegerera ime kwaigwa ng'a ngokwana bare omwana oito kwara kwarenda oro kwa witness rende Naki bagokwana? Naki kiang'irete aria thika? Ehe. So far representation ase Linda Mwananchi y'abagusii yachire igoro buya sana. Yes. Is that an assurance ng'a nkonya combat ore more monyarete ase Matiang'i? Eh, omanyete just to, to be honest, eh, president teiyo

Eh, ngai twetanire nonya na ase otiang'a Nyachae arenge. Taibo? Eh, elevo yaye. Echira are. Eh, acceptable. Nonya narenge thika. Ah, eh, egakwanetu abanto bagakura. Kere bagokwana amatiang'iri onye onga agoteba ng'a omotomire. Yes, yes. You know, initially we had not talked about Fred. Well, mo- moima rende akanyora ribaga in the process ye program. Tochikera omonto are goyakera ekoko rende nagokwania abanto. Bono monto Fredi, omonto Fredi orenge aria ime omoima. Bono kera aikeretwe agakwana eria Fredi, omoika oyo nkware gocha yaigete agateba, naende mokore egasi na Wamunyoro. Onde agasoa agateba, nainche na omokamba noo tore abwo. Baria ba Western bagateba, one term noo tore abwo. So ekero yaika ase naintwe agokwanerwa,

Totaarire chikanisa aria nke nke, tokwanie abanto baito iga esabari ere igo. Lakini rende ekero togo tore abwo, nabo tokonya gokwana rende ng'a naintwe ntobwate oyoito rende. Eeh.
Now, Linda Mwananchi tiatwerorere gusii, in the meantime bono eye conversation egase ne ya bosongo, na obogavana, ngaiyo oraye.

Within the structure ya omo ya ya ya Jubilee tobwate ata aspirants momoima ore omosani one sana sana eh, ngotenena are Yebo. aa mbato koseri confusion bamanye ng'aki bakoigwana na machogu ng'o togosupport Oyomo. eh Igo. Ge- go- kari machogu atebe ngochia nondabu

Inki ekio? Yeah. Toko lose.
Yeah, yeah.
Oyomo has to, to see the ground. Abatotai ng'aki barengerereti. Igo. Obogambi obo bwe county nobwabo ni nabwo bokabarange koboira. Yes. Recent ntwanyorete omongwana nomo omonyori bari omo MC oito etusana naye chiguni gari bosongo amana ye chiguni omoeshimiwa ng'aki tocha twakora.

Oyedinto have away banto baria barenge koramana oranyorende kwarwanirio naende nere moikaransete nere mogokwanera ento ekemo so it's, it's really very very dangerous goitera amanyinga more abanto abamo Tari bo? yes particularly omonto mwarageire nere enyomba omonto otari ekirimino omonto mo- mo- mokodefer Differences tobwate no intwe buna abanto tware ne Nyaribari, ng'a mbwate mbwate mambia nkare goi- goi- goita Zaire, it will be very painful. Tari buna. Aye, I can't go that route. But again you realise abanto mbaroo politically, bagoe bago go indicate ase abana baria bagokora nabwo ng'a ki yaya nonye tore kwerende eye, tari ase egi tore, yaya we are one. Le- let me tell you, eh, for instance, I'm very close to Zaire,

Not if, because I'm, I'm seeing this one orarire etamu eyemo, etamu egocha neyane, na inche ang'e engaki, yeah, na togenderere gokora igo. O- o- o- Ekero tokokora kora corrections ase tokomote yaya, omwana ominto gaki kwaragire emiaka ene gaki eparanga yere, cause twanyerorire bogi- bogirango, it, it, it wakes him up. Eh, ekero yamobokia iga, bono obobe ekanga twachagete 2022, we wad given him four years. Akore egasi. Akore egasi, takoreti. Bono ekero gaiga, twakwanire amatuko abere ochakire goboka. Eh, we will still say ng'a yaye nakunamete epaara, gaki omwana ominto make sure yaerire totarenda chikura because intwe, intwe gitogoposa intwe we will not see the road kwarosirie. Kare bono. But I can tell you for free, four years, at least naro arake.

The same we are, we are not fight, we cannot fight Okengo is also my brother korwa ekenyoro ekemo tokorwa in fact to make it worse we come from the same the same, not only clan enyomba eyemo Aye na Okengo nyomba. yes original nje na amabiri toruete twensi Naki Abanto mocha goko- ji- naki mocha gokora? yako jiane no bara amabiria Eh, omonto onche ogote yaya kwanza aye bono aye nomomeru bono baminto bono i don't dictate ngaki nkoba ngaki inde moyo ngaikigwa nomogaka ominto ngase naikire Eh. Nkagusia gaki bakorokwa omomero. Eh, bono no torabu bono mate siasa yebwate kero omonto akwerwanire Siasa. All I can tell you Eh. eh, we come actually for all these aspirants ninje bweka namenyire gari nga understand to our problems are okengo taramenye kenyoro keria amanye ngaitwe no twaoni ritoka ari taragianjere ari tomenye to intu so you zairi taramenya ari inye inye ari bare amenyete town taramanya ngaki ebinyoro ebire